A mir si rëm eng Kéier, rëm eng Kéier matzen um Airfield a vill Spaass an Dokucken. Sou Jongen, komm mer maache weider. Dir musst och ëmmer mat eis scoe gell? Bass du fäerdeg Paul? Ech hunn en agepaakt. Also just zur Info, de Rescht ass och alles op, dat heescht entweder oder et ass schon.

Mir hu jo, mir hu jo am Fong alles, wat, wat brauche mer? Ma mir maachen elo Palote Airfield-Haff fäerdeg, dës Opnam, an da pauséiere mer esou laang, bis dass mer erëm bei een aner Military Base kommen. Ok. Da schneide mer et esou am grousse Ganze. Mir hu jo elo schonn dräi, dat Haus ass schonn déi drëtt Folg, gell? Nice.
Wéi gesäit den Tower aus? Sinn d'Dieren drop oder esou? Gro mat Fënschteren.
Oh, ah, wou et uewen esou, esou, halt deng Maul!
Pass op, do ass keen!

Okay, den Tom bleift drop.
Den Tom opfert sech. Ja, et war Selbsthilfegruppe, stëmmt. Sou, da sinn ech och dack, dack.
Oh, ech, beim, ech, ech sinn op Friends an do steet näischt, also hunn ech keng Kollegen. Ech nach ginn der Pinguin, stëmmt. Äh, et ass awer wierklech guer näischt do, gell? Moment.

Halt déi Fress!
Sidd dir sidd der drop gaang ja? Two, two, two fisting bullets!
Ja deen ass bei mir an den Favoriten.
Also ech sinn all mat drop ne, ech waarde grad nach op den Host. Der Server des Grauens! Das Grauen! Vu wat ass dat scho méi?

Da du musst der Kinder Pinguin rëm am Hupp mam Hummer opschloen.
Schraubenzéier do. Ah dach mam Schraubenzéier da mam Bajonett. Ey mäi Bab sat mäi Papp sat mer aus der Vakanz gell vun engem Flouhmaart huet sat mer eng original Desert Storm Gürtelschnalle matbruet. Wéi geil.
Mega geil.
Hallo? Hallo?
Hallo?
Hallo?
Hallo.
Der Server brauch ziemlech lang fir rumzekommen ne. Mhm.
Oh, ich find grad geilen Auto ne.
Wéi Pita es sot zu mengem Chauffer sollen heem bréngen. Du hast Selbsthilfegruppe. Verstinn ech net.

Dauert ewell nach, hä? An ech sëtzen hei um Computer an ech woarden drop dass den Horst endlech lass leet a mäi Google Chrome nemmi funktionéiert.
Google Chrome funktioniert nicht mehr, es wird nach eine Lösung für das Problem gesucht.

Dass net dass dee bemol dann do ass an dann kënnt der joinen. Jo an da kann ech rem 50 Minutten waarden ne. Oh dat dot ass doch e gäilen Server, random DayZ Server, random Restarts. Samstream fir Gruppen, null vun. Fuck!
Elo gees de ran sou sou Restart, eng Minutt drop Restart, weess.
Ech mengen de Server zergeet net, op jiddefalls sinn null vun 30 Leit drop. Stiernackenkommando,
Ja dann dauert e bësse bis se ropgefuer ass. Private Test Server no Loot wow.
Private Server PvE FR Kontakt Skype. Friendly Server Active Admin Shoot Kick All. Dann ass dat wahrscheinlech dann Admin dee jiddween ofgeknallt huet. Zombie-Nation. Nee, dat huet esou vill wéi wann ech een erschéiss, einfach esou ouni Grond, dann start hien de Server nei, well well hien dat souwisou weess wéini dat ass an net well hien einfach e Server huet well e Loot gäil ass a well en déi ganz Zäit wëll selwer Saache loote goen. Frenchy Fresh, Omelette du Fromage, We Start Two Hours.
Aah fuck, mol en neie wei. 300 Clan Server.

Ja, elo komm mer op den Déngens an dann gi mer elo Kasch of. Ech si witzeg!
Ok, ech sinn am Tuerm, hä? Ech sinn drop.
An et ass hell.
Jong, dir musst, jo, et ass 6 Auer 30.
Dir musst direkt iwwerpréifen, ob hei Leidinfus sinn, net datt mir hei. Ja, Moment.
Verstees mech?

läit hei eng Makarov, ah jo hei stëmmt, hei ass eng aner Makarov. Also deen éischte Prisong deen ass op an deen zweete Prisong ass awer definitiv zou. Dat heescht entweder ass en hannert iech an huet am Prisong do ugefaang oder et ass soss näischt ginn ausser dee Prisong wou e kucke war oder en ass elo am zweeten an huet zougemaach.

So, verbann dech!
Jo, ech wollt grad eng Tomate friessen, ne, an.
Kann souguer sinn, dass e Schoss op dech gaangen ass, gell? Ass net schlëmm.
Ok, ruckt mer, mir kommen dohinner elo. Hei, dir sollt eis Deckung ginn, dir sollt net kucke goen, wat an de Baracken dran ass. Ech kucke jo, wéi ech.
Ah! Zum Gléck hun. Déi sin mer alleguer.
So, ech hu mol nach e Magazin fir mech fonnt. Nee, dat 300 fir haut.
Oh, keng Ahnung. Muss der selwer kucken, wann der eragitt. Meng Spektiv, déi ass iergendwéi bëssen ondäitlech.
D'Dani Makaroff fënschs se och rëm bis zum geet nischt mehr. Wou bass du? Bass du scho rëm raus?
Nee, ech sin um Wee fir eroftrapen. Wars de hei scho kucken? Nee, nach net.
Hei ass jo bal kee Mënsch drop. Wéi? Maja.

An da gi mer ennert d'Helikoptersplazen ofsichen. Dann pauséieren ech meng Let's Playen hei an ech fannen erëm keng Entrée duerch den Drot. Hie war riets.
Iergendee feelt. Jongen, et duerf keng Max feelt.
Pass op, Zombie hannert Äech! Zombie hannert eis. Wow. Ech krut se net, hä? Ech mengen d'Zombien aus dem ganzen Duerf kommen elo laanscht luussen. Jongen.
Ja, ech hunn en och scho laanscht geschoss. Hapen erop.

Jo do wou den Zombie an der Mauer uewen hänkt. Sou Maya, also lo friess mer mol eppes. Ech hun e Büchsenöffner hei grad fonnt ne. Ok deen doten deen wëll net stierwen.
Sou ech stopfen mech, ech stopfen mech lo mol voll. Dat éischt gréngt wat s de gesäis. Hehe do ass en Zombie. An da sortéiere mer emol hei nei. An da gi mer of. Ah, ech mengen, ech maachen einfach elo d'Paus, ne? Ja. Da gesi mer ons erëm, wann erëm eppes méi Interessantes kënnt. Bis déi nächst kéier dann a merci fir d'Nokucken. Ciao. Salut.